Dwi wedi dod am dro jyst uh, i'r coed braich melyn sydd yn uh, ochrau Bethesda ac ochrau'r caneddau, a dwi wedi dod ar hyd paradwys ar gyfer dysgu mathemateg. Os da chi'n chwilio jyst ymlaen yn y canol fan hyn, mae gennym ni coed wedi cael eu torri, Felly, dan ni'n gallu weld y cylchoedd tyfu arnyn nhw. Dan ni'n uh, symud o gwmpas, edrych draw at y chwith yn fan hyn. A da ni'n gweld yn fanna mae gennym ni domen o um, briga yn fanna sydd yn adnod wych ar gyfer gwneud nifer o wahanol gweithgareddau mathemategol. Ac yna, da ni'n gallu ddod rownd bach mwy A da ni'n gweld yn fan hyn, mae gennym ni coed dal yn sefyll, so mae yna potensial i wneud tasg a mesur yn fanna. Hefyd, be fydden ni'n wneud yn fan hyn, da ni'n gallu gweld yr holl ffordd i fyny i'r top, sydd yn rhoi cyfle i ni wneud tasg a mesur o'r coed sydd yn sefyll. Felly, dwi wrth fy modd hefo'r dan yma. A be' sy'n neud o gwell byth ydi jyst heibio lle 'dach chi'n gallu weld, jyst heibio'r coed 'ma sy' 'di ga'l 'u torri, ma' 'na lle wastad fedrwn ni defnyddio ar gyfer hel y grŵp at 'i gilydd. Gwych ynde? Dosbarth Maths, dyma ni. So dwi jyst mynd i sôn am enghraifft o tasg bach weddol syml fedrwn ni defnyddio um, gyda briga uh, sydd yn clymu y mathemateg a rhifedd. So falle bod chi wedi anfon y plant i ffwrdd i cael hyd i ryw brigyn bach ffefryn sydd gennyn nhw. Maen nhw'n disgrifio fo ac yn cymharu'r gyda'i ffrindiau. Yn yma, gyda plisgyn sy'n dod i ffwrdd, efallai ydych chi'n pigo i fyny ar hynna. Yr un yma, O, mae hwn efo canghena. O, mae'r plisgyn i gyd yna. A'r un yma, wel, mae gen fo canghena a mae'r plisgyn yn fynd. So rhywbeth sydd yn i chymharu rhwng dyn nhw sydd yn debyg ac yn gwahanol. Beth sydd da ni'n gwneud hynna'n mathemategol? Wel, dwi jyst efo rhaff mae'n hyn, ond gewch chi wneud hyn yn mewn mwd neu brigau unrhyw ffordd da chi isio a wneud dau cylch. So mae gennym ni un agwedd un agwedd yn manna, a wedyn os da ni'n croesi hynna drosodd i wneud rhan yn y canol, dyma ni hefo Venn diagram. So fedra i rhoi cangen sy'n colli plisgyn yn fanna. Fedra i rhoi cangen um, sydd hefo cangen a bach yn fanna. A'r un yn y canol sydd cymysgedd o ddau. Dyma ni hefo Venn diagram. Gawn ni fynd ati ychwanegu ar hynna, um, fel da chi isio. Ond uh, tas bach neis i sôn am agwedd mathemategol allan yr awyr iach, lle maen nhw'n cael bendith awyr iach a cyfle i dysgu am natur. Da, ynddo? So tasg arall mathemategol yw'r un yma, sef o brigau. Mae yna daflen gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer hwn, os da chi eisiau sbio fo i fyny wedyn. Ond uh, yn sylw iawn, da chi'n cymryd brigau, da chi'n uh, sortio nhw allan yn lun â i maint nhw, a wedyn hefo tasg adeiladu yn ceisio adeiladu tŵr gyda'r brigau Mae'n adeiladu i fyny o safbwynt maint i gallu wneud tŵr. Mae'n ffitio. Felly, yn syml, i ddod i mewn a, a gwedda ynglyn â maint ac uh, sgiliau adeiladu hefyd, so chydig bach o dechnoleg i mewn yn fanna, ac efallai gwyddoniaeth. Ac eto cyfle i dysgu am natur, fi'n gweld yy ffwng ar y brigyn bach yma, felly hyfryd. Da ni gyd cael bendith o fod allan mewn natur dydan? Mae gennym ni llwyth o ddeunydd ar gyfer adeiladu lloches. Yy ma' 'na syniad ma' na dyblu efo un yn fan hyn. Ma' 'na bob math o wahanol ffordd fedrwch chi rhedeg sesiwn adeiladu lloches. Fedrwch chi wneud o fel bod ar gyfer anifail bach neu fel bod ar gyfer pobl. Fedrwch chi mynd i mewn i um, technoleg sut i wneud o ymlaen llaw neu fedrwch chi wneud o fel tasg lle maen nhw'n darganfod hynna. Amlwg mae'n tueddu bod yn tasg tîm enwedig os da chi'n un maint yma, felly cyfle i ddod â sgiliau yna i mewn, datrys problemau ac yn y blaen. Yym, mae'n bosib mynd i mewn iddo fo ynglyn â'r yym, cwlwm da chi'n neud a hyfforddi plant ymlaen llaw sydd wedi wneud hyn. Neu syniad arall sy'n yna, um, mae hwn cael ei disgrifio gan uh, Cyfoeth Naturiol Cymru eto, ydy i wneud cystadleuaeth allan ohono fo wedyn efo rhyw system sgorio a mae'n hyn maen nhw'n uh, wneud o fel bod nhw'n werthu yr lloches a felly da chi'n dod â elfen mathemategol i mewn iddo fo eto ar y lefel yna. Felly, mi fyny i chi sut ydych chi'n cynllunio i wneud um, gweithgaredd fel hyn, ond cael deunydd fel hyn jyst yn wych ar gyfer uh, y fath yna o tasg. Mae lot o sôn am ysgolion coedwigoedd, forestry schools. Rhai pobl yn meddwl rhaid i chi bod yn arweinydd forestry schools i gallu gwneud gweithgaredd yn y coedwig, ond mae yna nifer o wahanol bethau fedrwch chi wneud. Mae'r cwrs yn ddefnyddiol os da chi eisiau gallu defnyddio cyllyll efo plant, os da chi eisiau gwneud tân, achos mae'n dysgu chi ffordd saff o wneud o. A'n hefyd, mae'r egwyddor o mynd yn ôl i goedwig drosodd y drosodd, adeiladu ar y dysgu yn yr fan yna, yn elfen da fedrwch chi plethu i mewn um, i'ch dysgu. Mae'n gweld yn fan hyn, mae gennym ni potensial gwyllt i sydd yn nifer o pynciau yym jyst yn y llecyn bach yma, ond hefyd datblygu sgiliau yy trawsgwricwlaidd yn y cynefin yma. Felly, sicr ystyried wneud y cwrs os da chi mewn lle a gennych chi'r cyfle, ond peidiwch â ddim defnyddio'r coedwig ar gyfer dysgu os da chi heb wneud y cwrs, mae yna dal digon fedrwch chi wneud. Erbyn ŵan rydym wedi cyrraedd Coedwig Bryn Meurig, Bethesda. Gwelwch, mae'r ardal yma wedi amgylchynu gan wal ar hyd yr ochr chwith o'r camera ac o flaen ni. Yn y pellter, mae'r llwybr yn arwain lawr i'r afon. Mae digon o le rhwng y coed i plant crwydro, ac ar y dde mae gennym ardal garegog llawn mwsog. Yma, ochr arall y creigiau, gwelwch fod yr afon i'r dde, ac mae gennym ddarn gyda llys tyfiant hirach ger yr afon. Mae gweddill yr ardal yn wastad ac yn addas ar gyfer nifer o weithgareddau a gemau. Mae gennym goed mawr gyda amrywiaeth o bethau fel medrwn anfon disgyblion i ymchwilio'n annibynnol. Fel 'dyn ni'n cario mlaen i droi, gwelwch y creigiau eto, ac yna'r afon. Efallai, hoffwch gadw'r plant i ffwr o'r afon, yn enwedig os da chi'n anfon nhw i ffwr i wneud weithgareddau yn annibynnol. Wrth gosod ffin neu sefyll yn y ddau fan lle mae'r camera di bod, fedrwch reoli'r ardal mae grŵp y plant yn defnyddio tra maen nhw'n wneud gweithgareddau annibynnol. Fedrwch cadw nhw o fewn eich golwg a chadw nhw i ffwrdd o'r afon yn hollol os gosodwch ffin neu berson ar y ddeor llun lle mae'n bosib cael lawr i'r afon. Pan roeddwn yma gyda fy nai diwrnod y blaen, gofynnais iddo cymryd lluniau o bethau oedd yn diddori fo. Dyma'i lluniau fo. Wnaeth y dasg syml yma rhoi'r cyfle iddo fo arwain ei ddiddordeb a rhoi cyfle i fi esbonio iddo sut i gael y camera i ffocysu. Nath o ofyn i fi cymryd y llun yma oherwydd roedd o'n meddwl bod y ffwng roedd yn tyfu ar y cangen fawr yn diddorol, ond roedd y ffaith bod y boncyff wedi dal yn erbyn y coed ac felly'n galluogi iddo ista uwchben y rhaeadr fach, mwy diddorol byth. Yr her i ni yw gadael y disgyblion cymryd risg a datblygu sgiliau asesu risg heb i bethau fynd o chwith. Roeddwn i'n reit hapus i adael iddo fo wneud hyn, ond dwi ddim yn meddwl byswn teimlo mor gyffyrddus petai griw o blant yn ceisio gwneud hyn ar yr un adeg. Mae awdur o'r enw Tim Gill, yn sgwennu am yr angen i blant cymryd risg. Mae o'n dadlau, mae peryg os da ni ddim yn gadael i plant cymryd risg, bydden nhw naill ai'n datblygu i fod yn ofn unrhyw risg, neu droi at ymddygiadau peryglus gall efallai cynnwys rhyw a chyffuriau. Ardal diddorol ar gyfer plant datblygu sgiliau asesu risg yw'r ardal garegog yma. Gyda llaw, roedd fy nau yn meddwl fod y fainc yma ar y top yn diddorol oherwydd ei siap fel set. Fel mae Dan yn dangos, mae'n bosib crwydro drosti yn weddol saff, os da chi'n ofalus. Ond, mae angen meddwl sut i rheoli dosbarth rhag iddynt wthio ei gilydd, ac yn y blaen. Yn fan hyn gennym ddarn serth. Mae'n bosib dod lawr o lefel hyn yn wynebu allan os da chi'n digon hyderus, ond os da chi'n syrthio, byddwch yn landio ar eich wyneb. Ffordd saffach yw ddod lawr fel da chi'n ddod lawr ystol, ond mae'n anodd gweld eich traed. Fedrwch helpu rhywun di-hyder i ddod lawr, gan gadw pellter, trwy esbonio iddynt lle i rhoi eu draed, a bod yn barod i nadu nhw ddisgyn ymhellach os maen nhw yn syrthio.

A hefyd mae gennym ni un yn fan hyn sydd yn y llwybr coed sy'n helpu chi adnabod sioe'r coed. Fel gwelwch chi, mae nhw'n agor i fyny. So, mae deunydd yma yn dal dŵr mymryn bach. Mae nhw'n plygu fyny, sydd yn reit handi, wedyn da chi'n gallu agor nhw allan. Mae'r allwedd yn mynd â chi i fyny, wedyn mae gennych chi cwestiwn, un dewis y ia, un i na, a wedyn da chi'n gallu symud trwy'r allwedd. Yr un peth efo'r un coed yn fan hyn. Um, mae yna wybodaeth yn wahanol rhai efo'r dail. Ac ar y cefn mae yna bach mwy o wybodaeth hefyd. A mae yna cyfres o hein. Chydig ohonyn nhw sy'n ar gael yn Gymraeg, ond um, maen nhw'n dal yn ddefnyddiol, um, hyd yn oed os maen nhw'n mond y rhai sydd ar gael yn Saesneg. Clychau'r Gog, gan Robert Williams Parry. Dyfod pan ddêl y gwcw, myned pan êl y maent, y gwyllt atgoffus bersawr yr hen lesmeiriol baent. Cyrraedd, ac yna ffarwelio. Ffarwelio, och na pharhaent. Dan goed y goryweiryd, yn nhwfn y slysau'r glog, ar ddôl a chlawdd a llechwedd, Ond llechwedd lom yr ôg. Y tyf y blodau gleision, a dyf yn sŵn y gog. Mwynach na hwyrol garol, o glochdy Llandygau, yn rhwyfo yn yr awel i'w mudion glycha'r Mae. Yn llenwi'r cof â'i canu, o chnaf blaen ddu drai. Cant pan ddeall rhin y gwyddfyd, i'r hafnos ar ei hynt. a mynych glich yr eos i'r glaswellt megis cynt. Ni bydd y gog na'i chlychau yn gyffro yn y gwynt. Dewisais y bennill yna achos mae'n neud y cysylltiad rhwng y blodyn, clychau'r gog, a'r aderyn, y gog, yr adeg yna o flwyddyn maen nhw'n blodeuo, hefyd y siâp y blodyn, y clychau. A dwi'n meddwl mae natur yn rhoi cyfle da i ni meddwl am iaith. Mae gennyn ni'r enwau Lladin ar gyfer y planhigion i gyd. So mae yna rhywbeth i ymchwilio yn fan'na o safbwynt yr angen i cael enwau statudol. Ond mae yna cyfle i lot o greadigrwydd i disgrifio patrymau, gwead, lliwiau, planhigion fel blodau a mwsog ac yn y blaen. Felly, cyfle i meddwl hefyd am yr enwau cyffredin, a bod yr enwau cyffredin 'na'n disgrifio nhw mewn ffordd gwahanol, a mae 'na wen- wahanol enwau cyffredin dros Cymru ac yn Prydain i gyd, a'r gwahaniaeth weithiau rhwng yr enw Saesneg cyffredin a'r enw Gymraeg, weithiau maen nhw'n debyg, a weithiau maen nhw'n hollol wahanol. Felly, cyfle yn fan'na i chi dechra sbio mewn yn ddyfnach i jyst, yn lle jyst enwi planhigyn a symud ymlaen, i rili diddori yn yr effeithiau tu ôl i'r enw yn fanna. Wrth gwrs, mae meddwl am enwa yn cysylltiedig gyda'r mynyddoedd hefyd, a'r enwa'r mynyddoedd, fel wnaethon ni weld yn y fideo dwytha. A di benillion a barddoniaeth nid yw'r unig ar gyfer y coedwig, ond mae yna llwyth o benillion a farddoniaeth i wneud efo bugeiliaid, felly mae hynna'n ffordd fys- fyswch chi'n gallu wneud y cysylltiad rhwng yr hanes a'r ffeithiau dynol a'r profiadau dynol gyda y tirwedd a'r ffordd mae tirwedd yn cael ei defnyddio rŵan ac yym yn y dyfodol efallai. Mae barddoniaeth hefyd yn cyfle i'r plant fod yn creadigol. Eto, mae'r coedwig, mae natur yn rhoi cyfle i'r disgyblion i i dechrau meddwl am geiriau, efallai ansoddeiriau, i disgrifio be maen nhw'n ddarganfod, wahanol geirfa sydd yn cysylltiedig ar y synhwyrau A wedyn gewch chi adeiladu hynna i fyny i ryw fath o ysgrifennu creadigol. Felly, digon o potensial yn fanna i defnyddio'r coedwig ar gyfer iaith. Um, mae yna cyfle gwahanol. Dwi wedi gwneud un bach at y gilydd, allan a ddangos wedyn, sydd yn defnyddio dro yn y carneddau i meddwl am wahanol geirfa. Peidiwch â bod yn ofn. Ewch ati a fod yn creadigol. Da ni ym Mhethesda rwan ac mae gen Dan ap ar gyfer gwaith maes creadigol. So I've got an app here called Freeze Paint um, and what this does is it works a bit like I kind of describe it as a scratch card um, and you can see it uses the camera

Rŵan, mae Dan yn dangos ap o'r enw Sketch ar safle cyfagos i Ysgol Pen-y-bryn, Bethesda. Ond, mae'n rhy wyntog i ni glywed o. Mae'r ap yma yn galluogi chi i labelu llun gyda geiriau, saethau ac emojis tra dach chi allan. Mae'n ddefnyddiol ar gyfer pynciau fel daearyddiaeth lle ydych chi isio nodi be ydych chi'n gweld yn y dirwedd. Yma, mae o'n cofnodi siâp y dyffryn a rhai o'r datblygiadau amlwg. Y ffordd traddodiadol o nodi pethau yn y dirwedd yw defnyddio braslun maes. Mewn ffordd, mae braslun maes yn fwy hyblyg oherwydd mae'n galluogi chi tynnu sylw at bethau sydd ddim efallai mor amlwg mewn llun gan camera. Ond, mae iPad, sydd gyda chas rhag dŵr, yn cynnig ffordd sydyn a hwyl i gofnodi pethau tra allan. Gan fod yr ap ar gael am ddim, mae'n bosib i ddisgyblion hŷn lawrlwytho a defnyddio'r ap ar ffonau eu hunain. Hoffwn ddiolch i Dan o'r Canolfan Astudiaethau Maes Sir De Crea Metws y Coed am ei gyfraniad o, a gorffen gyda chlip bach o luniau gyda ansoddeiriau nes i greu ar ôl daith cerdded yn y Carneddau.